Bon dia bon dia mi nomber ta Reginald Cardoso anto mi ta riba mi pagina mi ta riba mi home page cu yama your digital entertainment dot nl of punto nl anto di cual mi tin diferente servicio pero tambe mi tin diferente otro negoshonan manera crowd one adora investment infinity polaris LTD for Sage Sex Factory tambe kon pa instala bo crypto wallet of kon pa bo check e otro debit card ta y tambe tin otro video ku ta interesante y ta bon informacion soba ta haya riba mi pagina. Laga nos bai mesora na, na Petron Pay pa sobra awe nos ta bai agrega un hende na un pia ku ta links. Prome kos ku tin ko hasi bo mester check bo pa ineri site Sí, bo ta mira ku ya e ta pone kaba na, na left. Nos ta bolbe klik riba dje. Ki nos ta hasi? Nos ta kopia esaki, pasobra e mester wòrdu bo kopia. Anto despues nos ta ban den nos browser, nos ta plaki. Kon bo ta plaki? Kon bo ta kopi'é? Bo ta kopi'é promé ku control C, anto bo ta plaki ku control V. Despues bo ta druk riba enter. Di e manera aki bo ta mira ku e referrer ta Mariano sero un binti. Nos ta en nos ta en pone e user name aki dena ku ta bira eigenlijk Wendel sero dos e ta bira. Nos ta pone su nomber. Full name, mi nomber completo nos tin cu pone. Nos tin cu pone un email address cual nos a traha caba P. Cu ta, mi ta bira Weander 02 Sei. Nos ta kise pais caminda e ta. E ta na Corsou. Of so, no ta na Kòrsou, nos ta kis e yama Central Caribbean Busca un rato mas. So now bo ta yega tambe bo pone e bou di net a treki Curaçao, Netherlands, ok. Spera su hasta agrega su numero di telefon. Bo ta comenzá cu 59. Vamos buscar. E cosa ki ta masha fácil mero. Y eigenlijk si bo mira e video aki tambe lo e ta fácil. Y mi ta así, mi tin eu bai den mi mama su telefoon, ma mi buskele. Eigenlijk e kosnan aki um, ta bon pa bo tin nan tur prepará kaba. Ta nifiká ami no a prepará esaki, pero um, laga nos ban wak La funda e ta. Lamentablemente mi no a prepara esaki, esaki ta bon ya, wala nos bisa un pekeño un fayo chikitu, ok, nan e number dje a un mi ta klek e number aden, despues nos ta pone esaki.

Ta kaba anto ora kaba asin aki bo ta ripitié anto nos ta klik riba create account ok klik on the link in the body of the email nos tin bai na su email klik refresh ato su mail adrenta aki. Ke men di pa bo si el e bon bo mester tin e kos aki kla kaba eiki bo tur kos bo mester tin kla prepará una bes bo tin nan kla prepará e ta e trabou ta bai hopi hopi fásil anto eigenlijk esei ta e afinal nos ta klik confirm Ok, anto wat a mira mesora ku um, rato, esa ki ta e site, esa ki ta di Mariano Seron ke tu bai, mas tu bai wak, mas un bai neri, owo, no. Nos por mira ku vendor no a llega ainda, oh, well, please verify, mas

Oke asina nos por mira click riba binary ora bo click riba binary tin mes bo por mira ta ken engelha ta bo pia bo ta mira ku e ta kinan paran ta nifiká e mes tu wòrdu pagá. Ke nos ta ban hasi? Nos ta ban pag'el e mesora tambe. Anto eyaki mi ta bai usa blockchain pa pag'el. Pasobra nos ke wak konta para ku enkele e fee. Bai. Select. Bai na blockchain. Nos ta pidi cents, blockchain, anto nos ta ban paga bari cu te bocon, bocon ta masha masha fácil mes y mi ta mira cu e fee cu blockchain aki nan ta hopi hopi mas barato dende zorg pa bo usa nan ta pone aki nan beschrijving nos ta pone payroll

Pa mi mi ta mi ta rekomendá esaki eigenlijk. Pero ya, kada hende sa ku kua um, kua uh, wallet bo ke tra kuné. Pero si, ami mi ta rekomendá esaki. Solamente ku blockchain ki un kos ta bisa uh, 1 til 6 bo mister guarda tanto aki na bo por mire le riba telefon bo mire tambe ku ta bisa 1 til 6 gumi si bo wak bom Oké, e de forma aki, mester wara te ora e hasi su update. Nos ta ban, ya, e ta den. Oh, bo aki pone yeta. Ke men di, esa aki ta bisa kaba ku tu kosta bai wordo pagá. Anyway, esa aki tabata un, loke mas hasi worado tabata un upgrade, anto esa aki wordo ta ya un ku mas hasi ku ta Cumpra pa ri. Anyway, danki y te despues cu mas informacion over di Petron Pay y Cordobon. E unico manera pa bo gana placa ta ora bo drenta pa bo gana placa tur dia. Y no lubida Links y Rex bo mester tin. Danki y te despues.